liya yo rhenga ti-artist kusuka ka number one ku ya ka number ten u n'wi susa le hansi le henhla le u n'wi yisa hansi i kha i chuza ku wena u n'wi rhandza ku fika kwini namuntlha hi tshama ngi hi ri hexe ka episode one a hi ri na mhayi va va jara ku la hi mbaxa danuna xi yi tivi kambe namuntlha hi tshame na young dree i mui o i malume dree exi na rivala okay handle ko dya nga ha ri malume dree hi ta hi kha hi tlanga game na nothing personal is just a game malume dree xi wotani va yingiseli va yingiseri ya mi xeweta hinkwenu kwala mi nga kona kwala ni mi vonaka mi ri kona
mkhoa ixi maya ni lunghisa la ya ya hi swo sweswo ke ve va kha va ti tivisa handle ko dya nkarhi mfo swiphephana swa wehe leswi hambi mi ta swi vona ke hi leswi la henhla laha se ya mi feke mi va mi kha mi swi vulaka langa mara handle ko dya nkarhi teka xiphephana xin'wana na xin'wana laya

tekani xin'wanyana laha xin'wana na xin'wana hinkwaswo mi ta hetelela mi swi chuzini hinkwenu a va swi a va swi tivi ku mi hleka yini laya
hayi vana leswiwa okay
leswiwa na yi timekini na Eh? lexi lexi na lexi ni ta xi veka number two i mani munhu yaloye loyi a va ta n'wi tiva a malume dray yin'wana hi malume dray very va ti yisa ka number two malume dray ya lexi veka number two lexi the rap
ve le ka number two a hi pfuleni xin'wanyana a wu ti malume dray voho va ti favor ku ya ka number two

Loyi ho n'wi veka ka ka ka ka ka number three Ben Tenwezi. Why a ya ka number Number three Ben three. Tenwezi? I mhaka ku na n'wi festana but not that much Okay.
not that, not that much. Hey Wiz, Number ile star. ile ka number three. Ben Tenwezi out number three. Next.
Okay.
Ya ri na four na two na three.
Okay. King Tsonga.
King Tsonga. Ndabezitha. Hey. Yeah. Baka na mama. King Tsonga mangwe ya ka
ya ri na 2 na 3 na 4 King Tsonga ne munu fa ka ka ka number 5 King Tsonga number 5
King
phindani leswiya swa finger print king tsonga number five number five
ya tsavule vanghana ya tsavule four king tsonga number five a yi yinini
ma kahle vukheta

na ku lot of time ni yingise ni yingise music wa yena minkarhi yo tala ende a ni wu yingisela njhe just ku ni va ni yingiserile ku va ku ri na swo tala ni swi dyondzaka laha ka tinghoma ta mutimba because a lot of music ta yehe ti na message tin'wana ti ti ni tsundzuxa swo tala like that tin'wana ti ni tsundzuxa stress se na n'wi freestana much swinene
number one
This boy. Fana Please. kagazi. Fana kagazi. Amwena.
Yaka number one, big boy. Hey, big boy. big boy ngoma kungu yaka number 8. Number 8.
Why? Please see. Eh? Why yaka number 8? Ah, big boy.
Nangifeka mara yangu. Damani noranda noranda tracking one eh you. liyayiwa va ri va ri ri ri mintsekani no yingisela mo yimbelela ke Eh? mo yimbelela really Ah. Ndhuri. Ndhuri. va ri hayi mama thweka tlangisa swi sweswo i le ka number i le ka number eight eka number eight sele va va- va- vanharhu laya sele six nine ten six nine ten ya six nine ten

sometimes ni kuma ni kha ni cina
ka semede pro uma ni busy busy mara ni fane ni veka nkukulu le hansi la hansi ni ba mi dansana
semede pro i le ka number six ku sele lava va two lava eh, i nine na ten nine na ten ka lava two
okay

Ah, munhu un'we ya kwala ka number nine number nine number nine a hi voni nuna wo hetelela na hi ku ya hi swiphephani hikuva n'wa mi chuzisa ku yini swiphephani wo hetelela wa kona a hi tinoni ku i mani Eh, no. Eh, in five four three two one va hlayeli he va- u swi kama kama hayi a navela ku ni tlula tinqambi no langutisa a le phawana and ti ta a swi kama ka mi ta kha humesa album hi ti 28 hi saturday mulahli wa nkava
a le phawa for side ra mina mm. i nga ni jaji mm. i nga ni jaji loyi for side ra mina eh. eh na swi tivisa i nqambi Mm. mara ni kombe ku veka number 10 a na swi tivisa- na mina na swi tivisa ku why ni n'wi veka number 10 why hi lava ku swi tiva na hina Eh? na lava vonaka va lava ku swi tiva why ni n'wi veka number 10 misolo Mm. a ni yingiseli music wa yena why Eh? why Ah, mfika- a ni yingiseli a na ha ri zini ni lo yingisela track ya yi one ya yele ya yele rest liya why ni fika yi ni bela
Hi rhandzana na n'wansati lowu hi tshame swin'we na le restini ende na swona mhaka ku mhaka xitori xin'wana i mhaka ya xitori xin'wana za ni rhandza tirheki leyi ndzi ni kumbe ku ngheka number ten osamakama hi sweswi a hi mi khomele swona eka game ya siku ra namuntlha eka hlawula ten wa ti-artist namuntlha a yi tshame kahle na malume dri the rapper valeli ka rigimeta Ehe, hayi
ya unga mi nga viewer hi khensa ku va mi viewer na ku subscribe mi nga rivali nere i malume dirdirepo kwala hi leswi va mi kuma kwihi hayi na loko mi lava mi nga yi kuma ka facebook malume dirdirepo ku na facebook page malume three r s a page